Ommi tkun trini biex noħodha, u missieri jgħid li dawn biss smerijiet. Imma għaliex dan l-għaġeb kollu?
Mela hemm, veru hemm ħafna kontroversja marbuta ma' din it-tilqima. Nibdew l-ewwel bil-fatt li t-tilqima qegħda hemmhekk biex tipprevjeni l-virus tal-influwenza, jiġifieri huwa dejjem irrakkomandat li t-tilqima tittieħed, il għaliex Għalkemm ħafna nies il-kontroversja minn hawnhekk ġejja għax ħafna nies għalihom l-influwenza mhijiex xi ħaġa gravi, allura jgħidu nista' ngħaddi mingħajrha. Issa, fil-verità l-influwenza jaf ikun hemm każijiet fejn tista' tagħti kumplikazzjonijiet serji li wieħed ikollu bżonn imur l-isptar biex jieħu trattament u ġieli sfortunatament anke tista' twassal għall-imwiet, jiġifieri la hemm vaċċin li hu available għaliha, naħseb wieħed jagħmel tajjeb li jagħmel użu minnu. Issa l-kontroversja l-oħra hi li hawn min jgħidlek illi isma' jiena ħadtha l-injection u xorta qabadni. Ma rridux ninsew li l-injection qiegħed hemmhekk għall-influwenza imma mhux għal riħ komuni, jiġifieri riħ komuni xorta jista' jaqbdek il għaliex il-vaċċin mhuwiex ħa jattakka għal riħ komuni. Id-differenza hi però li riħ komuni jdum kwistjoni ta' jumejn tlett ijiem. Ma jwaqqfekx daqshekk mill-ħajja normali tiegħek u ma jkunx hemm kumplikazzjonijiet li wieħed ikollu kumplikazzjonijiet fuq is-saħħa tiegħu. U mbagħad kontroversja oħra u min jgħidlek li kif ħatta qabditni l-influenza. Issa fil-verità veru, meta toħodha jaf ikollok xi ftit żgħira deni, xi naqra running nose, sintomi ta' riħ li jkunu imma vera ostra, ġifieri dawn l-iktar l-iktar idumu ġurnata jumejn maximum, jiġifieri wieħed jieħu tnejn paracetamol u jkun jista' jibqa' għaddej normali. Kontroversja oħra hi li l-vaċċin Ix-xjentisti jagħmlu l-vaċċin qabel ma tiġi l-influwenza staġjonali, jiġifieri huma jridu jippruvaw jipprevedu x'tip ta' viruses ħa jkun hemm, x'tip ta' viruses ħa jattakkaw. Issa, il-virus iċ-ċiklu tiegħu jinbidel, jiġifieri jista' jkun li huma jkunu pproġettaw għal tip ta' virus imma mbagħad jinzerta li jolqot virus li jkun xi ftit differenti. Però minn studji u riċerki xorta sabu li xorta l-vaċċin ikun effettiv.
Kull staġun jitfaċċaw viruses differenti tal-influwenza. Ġieli jiġi staġun fejn dawn il-viruses ikunu qawwija aktar minn staġuni oħra. Apparti t-tilqima, kif nistgħu nilqgħu għal kontra l-virus tal-influwenza?
Mela, naħseb l-iktar ħaġa importanti hu li jekk aħna nkunu morda, jew it-tfal tagħna jkunu morda, kemm jista' jkun ma noħorġux mid-dar, jiġifieri nagħmlu l-ħin tagħna d-dar, u ma noħorġux niltaqgħu mal-komunità il għaliex b'hekk inkunu nistgħu inxerrdu il-mikrobu ħafna iktar. Eżempju, jekk it-tfal huma ma jifilħux, huwa rakkomandat li mill-inqas imqar jgħaddu jumejn u jkunu mingħajr deni qabel ma terġa' tibgħathom l-iskola il għaliex hemmhekk ħa jkunu f'kuntatt ma' tfal oħra u faċli il-mikrobu faċli jittieħed u jkompli għaddej. Affarijiet oħra huma li naħslu idejna regolarment biex kemm jista' jkun jekk niġu inkuntatt mal-mikrobu ma neħduhx. Affarijiet sempliċi li eżempju jekk ħa ngħatsu nisgħolu ngħattu ħalqna u naħslu jdejna wara mhux ngħatsu fuq ħaddieħor il għaliex ke mbagħad il-mikrobu iktar ikompli ikompli għaddej. Importanti wkoll li niklu dieta bilanċata b'ċertu nutrijenti u ninkludu frott u ħaxix fid-dieta ħalli itina l-immunità biex kemm jista' jkun inkunu nkunu kapaċi niġġieldu dawn il-mikrobi.
Bħal kull tilqima oħra anke t-tilqima tal-influwenza ġġorr magħha ħafna rakkomandazzjonijiet. Pereżempju iżda din it-tilqima tgħodd għal sezzjoni partikolari tal-popolazzjoni?
It-tilqima tista' tittieħed minn kulħadd li huwa ikbar minn sitt xhur, però hija l-iktar rakkomandata f'ċertu gruppi li huma l-iktar it-tfal li huma inqas minn ħames snin għax dawn huma ikunu daqsxejn iktar prone għal dawn it-tip ta' mikrobi, l-anzjani u l-adulti li li għandhom 'il fuq minn 65 sena, nies li ibatu minn ċertu mark mard kroniku bħal mard tas-sistema respiratorja bħal ażma, nies li jbatu mid-dijabete, problemi tal-qalb, problemi fil-kliewi, kundizzjonijiet ta' newroloġiċi, kundizzjonijiet li jagħmluhom iktar sussettibbli għal dawn l-infezzjonijiet. U wkoll minn nisa pregnanti hija rakkomandata li tittieħed, però kif qed qabel idealment joħodha kulħadd.
Bħal dejjem fl-istaġun tal-influwenza, Tajjeb li nużaw il-prudenza. Importanti ngħattu mneħirna meta nkunu se ngħattsu. Ma mmorrux skola jew xogħol meta nkunu ma nifilħux. Naħslu idejna ta' spiss. Tikka aktar fuq saħħtek. Fis-suq insibu tipi differenti ta' mediċini li jintużaw biex jikkuraw u jtaffu id-dipressjoni. Riċerka li saret dan l-aħħar fl-Italja turi li l-ambjent fejn tgħix il-persuna jaffettwa ħafna s-suċċess ta' din il-mediċina. Biex tispjega dan l-istudju, ir-riċerkatriċi prinċipali qalet li wieħed għandu jimmaġina lilu nnifsu fuq dgħajsa. Id-dgħajsa tissimbolizza l-mediċina għal kontra d-dipressjoni. Dgħajsa toffri ambjent sabiħ u rilassat. Imma jekk il-baħar ikun imqalleb u d-dgħajsa tinqabad f'maltempata, inutli li d-dgħajsa tkun mgħammra bl-aqwa kumdità, għax xorta waħda l-esperjenza ma tkun xejn pjaċevoli. Għalhekk, persuni li qed jingħataw kura għal kontra d-dipressjoni għandhom jevitaw li jgħixu jew jaħdmu f'ambjenti li jkunu huma l-kawża tat-tensjoni

Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.